Ħankomplu b'aktar mistiedna magħna għandna lil Kejn illum nistgħu ngħidu Kejn kien magħna tul dawn id-disa' xhur fejn pruvajna kemm nistgħu noħolqu għarfien fuq screen time li hija xi ħaġa li tinkwetana aħna bħala ġenituri u xi ħaġa li noqogħdu ħafna attenti għaliha u permezz ta' Kane tgħallimna ħafna anke kif nieħdu ħsieb it-tfal tagħna fuq kif nistgħu nsibu soluzzjonijiet biex jekk aħna inkwetati fuq l-iscreen time naraw kif innaqqsuh. Illum qisna l-aħħar intervista ta' dawn id-disa' xhur u ħa nkunu qed nagħmlu qisu jiena fl-aħħar ngħidu sma xeddna tul dawn id-disa' xhur. Ekku, daqsxejn ta' resumé. Eżatt, resumé, dik il-kelma għax ma setgħetx tiġini f'ħalqi. L-ewwel nett, grazzi ħafna talli ġejt, grazzi ħafna talli ssapportjajt dan il-programm. Kane, tkellimna fuq screen time, għaddew dawn id-disa' xhur fejn it-tfal kellhom l-iskola, kellna l-vaganzi wkoll. Inti dejjem sħaqt ħafna fuq li l-iscreen time m'għandux jallarmana daqshekk għaliex jista' jkun edukattiv u jista' jkun ta' ġid għalina. Imma rridu nsibu l-bilanċ. Ekku. Insellimlek Claire, insellem lit-telespettaturi u nixtieq nirringrazzjak talli f'isem il-Fondazzjoni nirringrazzjak talli tajtna din l-opportunità biex noħolqu daqsxejn ta' għarfien. Iva, eħe, jiena dejjem sħaqt u u nisħaq li kollox fil-ħajja għandek il-pożittiv u għandek in-negattiv u l-istess it-teknoloġija, l-istess screen time, l-istess il-console gaming, l-istess is-social media usage li aħna bħala ġenituri rridu nkunu Konxji ta' tnejn, napprezzaw it-tajjeb li ġġib miegħu t-teknoloġija, imma wkoll we keep ourselves on our tiptoes, kif jgħidu l-Ingliżi. Noqogħdu attenti għaliex l-eċċessività L-abbuż jista' iwassal għal vizzju u l-vizzju jġib miegħu diversi riperkussjonijiet koroh anke fit-tfal tagħna. Kieku kelli nistaqsik, King, bħala fondazzjoni, semmejna l-pożittiv u dejjem ħa nibqgħu nsemmuh għaliex jien dejjem hekk ngħid, ix-xogħol tiegħi ħafna minnu nsibu mill-kuntatti tan-nies, nitgħallem ħafna u l-online courses. Imma kieku kelli nsemmilek issa l-iktar ħaġa li intom qed taħdmu għaliha biex ma jiżdiedx il-vizzju? Per eżempju, x'inhi l-iktar li tinkwetakom, il-konsol gaming, per eżempju, is-social media in ġenerali? Ara, aħna bħala Fondazzjoni Logħob Responsabbli aktar nagħtu importanza ta' għarfien fejn jidħol logħob tal-azzard, speċjalment fost l-adulti, imma fejn jidħlu l-minorenni nqisu li tajjeb li n-nies hemm barra jkunu jafu kemm il-pożittiv u kemm in-negattiv fuq il-logħob virtwali illum il-ġurnata. Il-ġenitur għandu number one joqgħod attent jitgħallem jinteressa ruħu It-tfal tiegħi x'tip ta' logħob qed jilagħbu? Number one, inkunu nafu nibdew nidraw il-gosti ta' wliedna. Imma number two, behind the lines naraw daqsxejn il-kontenut tal-logħba li t-tifel tiegħi qed jilgħab Jew it-tifla tiegħi qed tilgħab. Dik, aħna rridu noqogħdu, pereżempju, jekk jien qed nixxi logħba lit-tifel tiegħi li qiegħda sixtri. Kont ġej għaliha infatti, yes, yes, yes. Fuq l-istess sib qegħdin mela. Ara, il-kontenut jorbot miegħu, sfortunatament jista' jorbot miegħu imġiba. Issa, meta aħna, as a reward scheme jew inkella as a present, inkunu se nixtru logħba virtwali lit-tfal tagħna rridu noqogħdu attenti number one għal peggy number, li l-logħba tkun adattata għall-età tat-tfal tagħna. U number two, Għaliex le? Dejjem sħaqt ukoll li nilagħbu din il-logħba f'vojt tat-tfal tagħna magħhom. Jiġifieri naqsmu l-ħin divertenti li uliedna jkunu qed jilagħbu magħhom. Għaliex le? L-ewwel ħaġa t-tfal jgħidu ara l-ġenitur tiegħi, missieri, omm qed tinteressa ruħha anke fil-logħob tiegħi, fil-logħob virtwali tiegħi. U iva, flok naqsmu l-ħin tagħna, ħin fuq barra mid-dar, inkunu qed naqsmuh fuq ġewwa d-dar. Xi ħaġa li ma nafx, suppost tgħallimna miż-żmien tal-Covid, pereżempju tal-pandemija, li qattajna ħafna ħin ġewwa d-dar ilkoll flimkien, U suppost tgħallimna li isma', għandna naqsmu wkoll dan il-ħin mat-tfal tagħna. Naħseb jiena huwa xi ħaġa importanti, one, qed tikkomunika magħhom, two, qishom huma jgħidu, qishom jirrileksjaw jgħidu ara l-mommy jew il-papà qed qishom japprovaw li qed nagħmel allura jkunu iktar open magħna. Ekku, xi ħaġa oħra li naraw ninteressaw ruħna Irridu nkunu nafu x'tip, barra minn x'tip ta' logħob qed jilagħbu, x'qegħdin jagħmlu waqt il-logħba, ma' min qed jikkomunikaw. Importanti, għax illum il-ġurnata permezz tal-internet, logħba virtwali tista' tintlagħab m'għaxra min-nies, m'għaxart itfal. Imma jekk fost dawk l-għaxart itfal, hemm tliet adulti. Ah, tajjeb. X'diskors qed isir? Aħna, it-tfal tagħna attrezzati li jafu kif għandhom jirrapportaw pereżempju cyberbullying? Jew inkella ħa naqleb fuq social media a fake profile pereżempju? A chat through a fake profile mat-tfal tagħna li speċjalment ikunu minorenni? Dawn kollha għandna nżommuhom f'moħħna, Claire. Era duty hija tagħna. Dejjem, dejjem aħna għandna nżommu għajnejna miftuħin, għandna nżommu l-kontroll fuq it-tfal tagħna, niftħulhom għajnejhom u, għaliex le, jekk f'każ ta' cyberbullying nurruhom, l-ewwel ħaġa, il-bżonn li jikkomunikaw. first and foremost, speċjalment mal-ġenituri. Jekk ma jikkomunikawx mal-ġenituri ma' min iridu jikkomunikaw. U number two, xi ġifieri cyberbullying, xi ġifieri fake profile u kif jistgħu jirrapportaw, jiġifieri ninformawhom, inpoġġu madwar mejda u dawn l-affarijiet dejjem fi sfond tal-età tat-tfal ta' ġifieri, u ninformawhom, nagħrfuhom. Imma, kif dejjem ngħid, ingawdu l-pożittiv tal-logħob virtwali, qed nitkellmu fuq il-logħob virtwali, imma wkoll inżommu kemxejn għajnejna miftuħin fuq in-negattiv. Il-bżonn tal-bilanċ fil-ħin. Pereżempju, li l-logħob virtwali ma jiħux post ix-xogħol tal-iskola. Importanti ħafna, ma jiħux post, b'mod eċċessiv, l-eżerċizzju fiżiku, l-isport. Jiġifieri, irid ikun hemm ħin għal kollox. Tajjeb ħafna. U din irridu noqogħdu attenti għaliha issa anke ġej is-sajf, jista' jkun aħna rridu nibqgħu għaddejjin bix-xogħol, it-tfal ikollhom ħafna iktar ħin waħedhom id-dar. Aħna rridu impattu billi nagħmlu l-attivitajiet is-sajf sabiħ għax tista' tmur il-baħar, tista' tagħmel attivitajiet iktar. Ekku, talterna mhux biss quddiem it-teknoloġija imma anke attivitajiet oħra ġewwa d-dar li ma jinvolvux teknoloġija. Jekk għandna tfal ta' tliet snin, erba' snin, anke sentejn, li nagħtuhom il-mobile noqogħdu attenti li nagħmluh airplane mode pereżempju, li l-mobile inżommuh offline, ma jkun hemmx dawk l-in-app purchases bi żball li mbagħad fl-aħħar tax-xahar nindunaw b'xi kont Għodu daqxejn majnina miftuħin. Proset ħafna, proset ta' xogħol li tagħmlu biex tgħinu lilna aħna nkunu dejjem qed naqsmu l-paġna biex intom jekk ikollkom diffikultà u taħsbu li għandkom bżonn l-għajnuna dejjem inħeġġukom biex tfittxuha. Proset ħafna, grazzi tas-sapport tiegħek. U issa għandna intervista ħatara ħafna ħafna ħafna baby sbieħ. Din ir-rokna miġjuba lilek grazzi għall-Fondazzjoni Logħob Responsabbli.